Croeso i chi i Radio Cŵl Cefn Coch.
Dwedwch ychydig wrthym amdanech eich hun. Amdana fi, Danny Grian. Yym, wel, actor ydw i. Dwi'n actio yng Nghymru ers blynyddoedd lawer, a dwi wrthi ar hyn o bryd yn neud sioe am hanes Cymru, am un cymeriad mewn hanes Cymru, Harri'r Seithfed.
Beth yw eich hoff ddiddordebau? Yy, diddordebe yw yy chwaraeon. Dwi'n mwynhau gwylio chwaraeon. Dwi ddim yn chwarae lot o chwaraeon. Dwi'n mwynhau gwylio chwaraeon. Dwi'n mwynhau yn arbennig yn ddiweddar gan bod Cymru wedi mynd trwyddo'i rowndiau nesaf yng Nghwpan y Byd a bod Cymru wedi mynd trwyddo i Ffrainc ar gyfer Cwpan Ewrop yn pêl-droed.
Lle yw eich hoff le? Fy hoff le? Ww, mae yna nifer fawr o hoff lefydd gen i. Gŵyr yn un ohonyn nhw, Mumbles yr ardal yna. Yym, dwi'n mwynhau yr ardal lle dwi'n byw, o gwmpas Ton-yr-Efail. Dwi'n mynd am dro weithiau o gwmpas y Waun. Felly, dyna'r... A Caerdydd. Mae Caerdydd yn...
Lle yw'r holl le dach chi wedi mynd ar gwyliau? Ww, nawr te. Yym, dwi'n credu mai Nice. Oedd hwnna'n neis. Yn ne Ffrainc. A mae hwnna'n jôc.
Hyll. Beth yw eich hoff fwyd? Hoff fwyd? O, dwi'n hoff iawn o fwyd, ar hyn o bryd, hoff iawn o fwyd Thai. Cyri gwyrdd, ta- cyri Thai gwyrdd, dwi'n hoff iawn o. Ond fi es i am fwyd yym Groegaidd neithiwr, a mwynhau mas draw. Ges i aubergine gyda caws a pethe, a llysie wedi toddi arno fe, oedd e'n hyfryd.
Beth yw eich hoff greadur? Ww.
Hoff greadur? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n hoff iawn o gŵn. Does dim ci gyda fi, achos dwi'n teithio gormod gyda'r swydd yma, felly byddwn i ddim yn gallu cadw ci, achos bydde fe yn y car drwy'r amser, a bydde hwnna'n annheg. Ond dwi'n hoff iawn o gŵn. Heblaw am pam maen nhw'n brathu chi.
Beth yw eich hoff blanhigyn?
Hoff blanhigyn? Yym, yucca. Dwi'n lyco yucca plants.
Marigolds dwi'n dda. Yw e? Hmm.
Beth yw eich hoff... Beth yw eich barn am warchod yr amgylchedd? Mae hwnna'n holl bwysig. Mae eisiau i bawb yng Nghymru a gweddill y byd cymryd pwys mawr wrth ystyried dyfodol y blaned sydd gyda ni, achos ar hyn o bryd, mae'n mynd i ddiflannu heb argofiant os nag y'n ni'n ofalus.
Pa fath o bethau ydych chi'n neud i warchod yr amgylchedd?
Adre, dwi'n diffodd y gole, gneud y pethe bach. Mae pawb yn gallu gneud y pethe bach. Diffodd y gole, Dwi'n ailgylchu popeth dwi'n gallu ailgylchu. Poteli plastig, bwyd, dyn ni'n lwcus lle dyn ni'n byw, mae bwyd yn cael ei ailgylchu. Felly mae'r bin yn mynd gyda ni dim ond unwaith y mis erbyn hyn. Beth yw eich hoff chwaraeon? Hoff chwaraeon?
Pêl-droed, dwi'n meddwl. Dwi'n mwynhau chwaraeon. Dwi'n dilyn Clwb Pêl-droed Caerdydd. Dwi'n licio rygbi, ond mae pêl-droed yn dda. M-hm. Pwy yw eich hoff awdur? O!
Ww! Ma' 'na nifer ohonyn nhw hefyd ond ar hyn o bryd dwi'n cael blas mawr ar wrando ar stori Ti Llew Jones ar y radio bob dydd a pan o'n i'n blentyn o'n i'n mwynhau darllen straeon Ti Llew Jones Ond mae straeon Harry Potter hefyd wedi bod yn ffefryn mawr gyda fi. Dwi 'di bod yn darllen holl straeon Harry Potter i fy merch.
Pwy yw eich hoff fand?
Hoff fand? Dwi'n mwynhau Steve Eaves. Cerddoriaeth Steve Eaves pan mae e'n cael ei fand at ei gilydd. O'n i'n hoff iawn o'r cyrff pan o'n nhw. Dyddiau 'ma mae'r Odds yn wych a mae'r Candelas yn ffantastig hefyd.
Pe byddech yn ennill y loteri, be fyddech chi'n hoffi wneud efo'r arian? Byddwn i'n yym buddsoddi lot o'r arian yn yr ardal lle dwi'n byw. Byddwn i'n agor pethe i'r gymuned wneud, agor pethe i blant fynd i fwynhau, agor yym gwneud lot gyda drama yn y gymuned. A dod â lot o blant a lot o weithgaredd â'u blant.
Pa un o hein yn wych gorau, pêl-droed neu rygbi? Pêl-droed.
Tennis neu golff? Tennis.
Dwi ddim yn lyco golff. Mae'n ddiflas iawn. I wylio.
Chips neu tatws? Chips.
Pasta neu reis? Pasta.
Beth yw eich hoff liw? Glas. Petaech chi'n cael mynd â rhywun allan am bryd o fwyd, pwy fyddech chi'n dewis, presennol neu'r gorffennol, a pham? Ww.
Falle Owain Glyndŵr. I ffindo mas beth yn union ddigwyddodd. Go on nawr Owain, be ddigwyddodd i chi? Ie, Owain Glyndŵr. Pwy yw eich hoff arwr a pham?
Hoff arwr? Mae nifer o arwyr gyda fi sydd wedi bod yn ymladd dros hawliau'r Gymraeg dros y blynyddoedd. Aelodau o Cymdeithaswriaeth Gymraeg sydd wedi bod yn hybu yr achos dros yr iaith Gymraeg a wedi bod yn trio cadw'r iaith Gymraeg i fynd. Iawn. Diolch yn fawr i chi am ymuno hefo ni yn y cyfweliad.
Diolch yn fawr i chi am y cynnig.